Baka paku, serua gelung, baka tubu, serua rebung, baka kulat, serua tuchung, baka tenggang, tampung bulang, baka ijuk, tampung tenduk, baka wi, tampung tali, baka rutan, tampung nanan, pechah, periuk tanah, ganti, periuk besi, charik, labung bantik, ganti, labung petawi, parai sida ke tuai, ganti, tubuh kami. padam bulan ganti matahari. Sapa agi enti ukai kitai ke rebak baru ngangkat sereta ngetan kemain asal adat enggau jaku kitai bangsa. Nyadi, selamat ngalih hari nuju bala uchu semua nyadi baka ke sehari tu ini nadai mai ke kitai cherita tang ini bisi deka bekunsi ke anak penemu mi mimit bekaul enggau jaku sempama kitai Iban. Nyadi keterubah iya. Ini meri selamat datai ba ruai channel YouTube ini iya nya Ini Manang Doraemon. Penemu enggau pekara ke deka dibantai ditu ukai ketegal deka ngayan ke pemandai pengelandik jauh agi deka mandang ke peminta diri. Tang, semua tu endang ketegal pengerindu ke jangku bansa kitai. Kelebih agi jaku sempama kitai nya alai ini deka bekunsika sekeda runding enggau anak penemu ke bisi mimit. Nya alai ini ngarapka sebarang respon ari bala uchu ke mansa ruai ini tu sama bela ngemansangka jaku Iban sereta main asal kitai Iban awakka dikelala dunya. Dikelala bunga ari kayu, dikelala buah ari langu, dikelala basa ari penyiru, dikelala bangsa ari jaku. Bejalai betungkat ke adat, tinduk bepangga ke pengingat. Enti semua utai ke deka dibantai ditu bisi salah enda betul ini minta ampun lalu minta kita ke ninga ngebetul ke iya. Iya ke betul ambi mih nyadi ke chuan, nyadi ke teladan, nyadi ke peransang sereta ke kena nambah ke penemu. Jaku sempama neng iya amat beguna laban iya mai serangkap empa reti ti dalam. Iya mungkur leka jaku kelaung, jaku silup, jaku tapis enggau jaku tetak. Kebuah ini mai tupik jaku sempama ba video sekali tu asai iya. Mayuh kitai ke nembiak rebak dudi enda nemu jaku sempama amat enda? Haa ngaku. Hau. Enda ngira nya badu sekula tauka agi sekula, kebuah ini ngaga video bekaul enggau jaku sempama laban mayuh laban ke mayuh agi kitai ke nembiak buruk macha enda nyalah baka ini empu. Au enda besemua ke orang bukai aku empu. Enti baka ba video tu nyamai, kitai semina mending ke ini bejaku ke kuchah pia aja. Nyadi, jaku sempama ke dibai ini tu bisi kita suah ninga iya besari-sari. Au, nyadi kita neruska jaku sempama. Nyadi jaku sempama keterubah tu iya nya, Ikan enda lenggak ikan enda ngaban, kudi memuri ari enda ujan. Reti iya. Ngembuan pengingin ati ke indu tauka lelaki tang orang ke dikingin ati nya enggai nerima pengerindu. Kedua, ngarapka kijang dalam babas. Reti iya, ngarapka utai ke bedau temu ulih tauka enda. Ketiga, rusa di kaki tangga enda diemparu, kunjit di tisi langit deka ditunu. Reti iya, utai ke semak enda dikiruh, utai ke jauh nya dikinginka ati. Keempat, pandak mulut ngerasek panjai mulut kitai. Reti jaku tu nunjuk ke orang ke udu nusi cherita orang bukai tauka udu betenah ke orang bukai. Baka pipit deka nelan buah mawang, reti jaku tu ngereja pengawa ke sigi endang temu enda ulih. Untung bulih beliung enda ngambuh, bulih peredeh enda ningkuh. Bulih utai ke enda ibuh lelak ngaga tauka utai ke enda ibuh kiruh ngiga. Lap uhh tujuh, baka lakau baka langkau enda ngipak ke dampa, baka lalau enda ngipak ke tangga. Reti jaku tu, pengawa ke deka dikereja endang ipat ke tubuh tauka pengawa ke deka dikereja temu enda ulih iya. Haa. Kelapan, anang guai manjung pala wong. Nyadi reti jaku tu, anang guai gaga dulu ke pengawa ke dikereja laban bedau temu ulih tauka enda. Nibal ke jala enda betating. Reti jaku tu orang ke nusi cherita sebubu ngapa orang ke udu cherita ke empai temu amat tauka enda. Sepuluh, ngasak ke nyawa langgau. Ngasak ke neri empu. Aja ngumbai orang indu tauka lelaki ka ke kitai. Sebelas, baka buyah ngereja api baka manuk ngereja taji. Reti jaku tu, ngereja pengawa ke temu ngemedis diri tauka ngereja pengawa ke sigi temu enda ulih dikereja. Sapa makai cabi iya meh ngasai pedas. Reti jaku tu iya nya, orang ke ngereja penyaleh Iya meh ngasai ke besaleh. Ketiga belas, Orang ili ngusik tubu orang ulu dibalut miang. Reti iya, orang bukai ke ngereja penyaleh tang orang bukai ke rampit pemalu. Ragak riang enti dipansuh enda bulih seputung munti. Reti jaku tu, bejaku madah ke semua pengawa nadai enda ulih. Enti diasuh kereja nadai siti nyadi. Labang apai labang manak. Nyadi reti jaku tu manding ke ulah anak nitih ke ulah apai indai enti manah ulah apai indai iya manah meh ulah anak iya ha baka nya iya. Nyadi kitai mindah ke enam belas baka kepayang ngada ke lidah urang ke bejaku aja tang Enda ngereja pengawa. Tujuh belas, besai periuk, besai ga kerak, besai beliung, besai ga abi. Nyadi. Reti sempama jaku tu, Orang ke begaji besai mayuh agi ke belanja iya. Baka nya. Lapan belas, Lawa kerubung enda perisi. Nyadi, reti jaku tu iya nya, Mandingka orang ke bejaku tinggi kediri empu tang utai disebut iya nadai guna tauka utai nadai utai ke disebut iya nya nadai nadai dipeda. Semilan belas Bisi niki pinang, bisi niki nibung. Tauka bepinang benibung. Nyadi reti jaku tu iya nya pilih kasih tauka bechiping. Dua puluh Duruk bubut enggau ruai. Nyadi reti jaku duruk bubut enggau ruai tu. Manding ke pengawa ke enda setipak enggau pangan diri. Uh. tau ke pengawa ke enda setipak ke uh, pengawa ke udah diduruk tang enda setipak dikereja enggau pangan diri bakanya ya. Remaung di rumah, raung di tanah. Reti iya, mandingka orang enti iya diau di rumah ngering diri, tang enti asuh digawa di tanah, nadai utai ulih digaga iya. Nubai sungai enggau lia, mansai sungai enggau tapa, nebang tapang enggau lungga. Reti iya. Orang ke ngereja pengawa ke nadai asil tauka orang ke ngereja pengawa ke bedau temu bisi asil. Bubut tau ruai enda. Reti jaku tu, dua iku orang ke ngereja pengawa ke sama tang enda sama asil. Batu tungku nemu besengki. Haa. Reti jaku tu, anang gi enggau orang bukai ulih belaya, enggau diri sepilik pun ulih belaya. Nyadi aaa batu tungku nemu besengki tu iya sem sebaka enggau sempama jaku lidah pun ulih diketup. Haa. Baka pitak di buai mata tauka buai batu, jaku tu madahka kaban tauka pangan ke enda ingatka kitai agi tauka nadai ditemu pendiau agi. Baka kachang enda ingatka kulit tauka baka kachang lupaka kulit. Bisi ga orang nyebut baka kachang lupaka kulit. Nyadi. Sempama reti jaku baka kachang naingat ke kulit tu madah ke urang kena ingat agi urang ke udah nulung iya mayau iya ditinggang penusah. Dua puluh tujuh kepenudi jaku sempama kitai sehari tu baka ukui labuh anak tauka baka ukui ka beranak reti iya mandang ke siku. Manang ke orang nya enda nemu jenuh tauka manchal. Baka enti baka ne mit belanda ke ulu belanda kili. Ha baka nya iya. Nyadi asai ku naka tu dulu sempama jaku kitai ke sehari tu au nyadi uhh sempama jaku tu diberi aku part dua nganti au nganti part dua ke deka datai. Ok terima kasih ngagai kita ke udah ninga. Anang ne ingat komen, share, subscribe. Ngajar aku ini manang. Bye bye.